Abusuafo yɛ ma mo nyinaa akye. Megye di sɛ ɔdom ankoma adom mo nyinaa mo ho yie. Yɛfrɛ me Efia Gyimfoa na yɛn channel ha nneɛma abiesa na yɛyɛ. Nea edi kan, yɛhu na yɛkaakaa yɛn ho yɛn ho sɛnea yɛte. Afei, yɛpɛ nneɛma abien abiesa bi a yɛde bɛgu n'akwan mu na yɛde atutututu yɛn ho fo. nea ɛtɔ so abiɛsa, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn ɔkyena ɛbɛye asen ɛnɛ. Ɛnɛ asɛmti a yɛgyina so de abuoboo yɛn asɛm ho no, maato ne din sɛ, ɛsono ɔdabɔ kra na ɛsono owuo kra. Ɛɛ, naano na me nenam asase kesee so, nwura mu na mehwɛ ade. Na nea mehui no, ɛma me puw bɛn nwura no na mehwɛ ade komm ne dɛn? Nwura abien abiɛsa gyina asase kesee ba beae so de, nanso Nhaban abien na afifi wɔ so. Ɛne sɛ, ɛsono ahaban wei na ɛsono a nwura wei, anaasɛ nnua abien na egyina asase baako so. Na nea na ɛyɛ me nwonwa wɔ mu ne sɛ, dua abien na egyina asase baako so no, baako afefɛ a ne nhwiren asow, na baako de, afei na ɔrehwɛ sɛ ne nhwiren bɛso ana. Na medwene ade no ho komm na mi sɛ, ei, ade yi de emu yɛ hu kakra. Ɛba ne dɛn? Efi sɛ ahoɔden a ɛwɔ saa asase beae no mu no, sɛ wohwɛ n'ani so de a, na anka ɛsɛ sɛ ahoɔden ne nkwammoa a ɛwɔ asase no mu no, ɛsɛ sɛ wɔn nyinaa wɔnya bi. Na eyi na obi anya bi a ne nhwiren resow na aba resow na dua a egyina ne nkyɛn mapa ne de afei na ɔrehwɛ ahwɛ sɛ ɔbɛsow aba ana. Eyi maa medwene ho yie na mebisaa me ho se, Saa ara na so yɛn abrabɔ nso te anaa? Megye di sɛ saa na yɛn abrabɔ nso te. Obi wɔ hɔ a, wo ne na ɛkɔɔ sukuu baako, efi ɛna baako yɛ mu, ɛtena efi baako mu, edii aduan koro, nanso ɛtɔ da bi a, na ɛkame ayɛ sɛ sɛ onipa no n'abrabɔ rekɔ kann sen wo de. Sɛ yɛanhwɛ yie ante nneɛma bi ase a, da bi a yɛbɛnwinwin na yɛbɛkyin asɔfo so ama wɔn akeka nsɛm akyerɛ yɛn ɛfiri sɛ ɛtɔ da bi a Ɛkame ayɛ sɛ yɛasom keka yɛn. Nanso sɛ yebenya bere abisa nea enti a yɛreba no saa a, migye di sɛ anka yɛn kra bɛtɔ yɛn yam ama yɛn ntease ne sɛnea yɛayɛ yɛn nneɛma bi pere yɛn ho wɔ nneɛma bi mu no anka ano bɛbrɛ ase kakra. Ɛb wɔ berɛ a biribiara ɛsɛ sɛ ɛsi. Ɛfiri sɛ, obi kra ne Nyankopɔn no na obi nnyina hɔ. Yɛn krabea a yɛkra fii ɔbɔ adeɛ hɔ no nso no, ɛwɔ botae ne nneyɛe Ɛne bere a yegye tom mu sɛ ɛsɛ sɛ nneɛma bi kɔ kan ma yɛn. Na ɛkame ayɛ sɛ awerɛfi ne mfatoho ne sɛnea ayɛ ɛtɔ da bi a nkyerɛkyerɛ ne nhyehyɛe bi ebu nnua gu yɛn aso mu nti, ɛma yɛnya bere mmisa yɛn kra no se, yɛn nso yɛn de ne dɛn ana? So yɛn bere aso ana? Anaasɛ nea na ase Mesia no ɔbenten yɛ a yɛn nso yɛn ani abere yɛn ho sɛ kyenkyen atwam? Ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛnya bi no mpo, ebi mpo a ne nka yɛn de yɛn ho. Ɛnka yɛn ho. Abusua, sɛnea mehu nwura no, ɛma medwene ade ho bebree. Mpanyinfo se, Nea esiesie obi fi no, ɛsɛe obi fi. Sɛ funu adaka yɛ fɛ sɛ dɛn a, yɛmfa nsiesie fie. Ɛno nti mewɔ ha na merekae wo ahyɛ wo nkuran se, ayɛ asusuw fa wo ho toto obi ho. Ayɛ asusuw tietia obi anammɔn mu. Nya adagyew ma wo ho. Nya bere ma wo ho na hwɛ sɛ so nea ɛyɛ obi ye no so wo so ebetumi ayɛ wo de yie anaa. Efi bi wɔ hɔ a adɔkotafo nko. Efi bi wɔ hɔ a adwuma bi nkɔ saa fie no mu. Nanso sesei yɛatow yɛn abusua ne biribiara agyaagyaa mu. Sɛ wubisa akanni bɛ se, Ne din ankasa yɛ dɛn a, ose, Ne din a ɛhyɛ adaka mu de, ɛne Afu Afɔdwoɔ, na mmom n'aborɔfo din ne Salome. Abusua, sɛ yɛantɔ yɛn bo ase amma fam anhwɛ yɛn nkyi, anhwɛ y'abusua mu, anhwɛ efi a yefi mu, ammisa sɛ so saa abusua yi a yefi mu yi po, yɛyɛ sɛɛ, yɛdi dwumadi sɛɛ, yɛwe aboa wei, yɛyɛ adwuma wei a, da biara no, ɛbɛyɛ yɛn sɛ nea nti a yɛntu mpɔn nkɔ yɛn abrabɔ mu no, ɛyɛ obi na odi yɛn nya. Yɛnhwehwɛ yɛn nkyi. yɛntɔ yɛn bo ase na yɛn yɛn din no a wɔde ama yɛn no a yɛde ahyɛ adaka mu no yɛnte ase na yɛmmisa sɛ dɛn nti na wɔde saa din no maa yɛn yɛnkɔ yɛn nkyi efi sɛ ebi a na w'abusua ne fi ne n'akyiwade a wɔde aka no no ɛno na ɛma w'anamontu mpem nkɔ n'anim yɛnkɔyɛ yɛn nkyi, yɛnhwehwɛ yɛn abusua mu na yɛnte nneɛma bi ase, ɛfiri sɛ ɛsono ɔdabɔ kra ɛna ɛsono owuo kra. Ɛno nti na wɔtwe a yɛresi mu yi, odin na ɛhyɛ adaka mu no, fi ase nya ho ntease, hwehwɛ w'abusua mu na hwɛ sɛ mo abusua no mo akyiwade ne mo akade ne dɛn, na dɛn na moyɛ a ɛpagya abusua no. Ɛfiri sɛ mpaebɔ ntumi nyɛ ade nyinaa. Yɛfrɛ me Efi Agyemfo a ankoraa. Sɛ woatie abɛdu saa bere yi a, na ɛkyerɛ sɛ nea meka no w'ani gye ho. Sɛ wo nsubscribe yɛ a, bɔ mmɔden na subscribe ma yɛn. Gyaw w'adwenekyerɛ wɔ yɛ asɛm yi ho na yɛntie wo so w'adwenekyerɛ. Na sɛ wo ne me nyɛ adwene mpo a, ɛno nso gyaw w'adwenekyerɛ na yɛntu yɛntu yɛn ho fo. Ɛfiri sɛ wo yɔnko da ne wo da. Ɛsi wo yie a, me nso asi me yie. Yɛbɛhyia wɔ dan no akyi. Bye bye.